Hawa mana oturyp käpille oturyp mana ýaşlygym ýada düşoda. Hawa mana men Tagtabazarda şäherde ýaşadudymda. Tatybazarda şäherde ýaşadudym bolin öýümiziňem gapdalynda park bardy. Parkyňam gapdalynda pitaçok bardy.

Meňli seni kim alsyn pita çogda gezip börzeň diýodi ah ak gamjan bara mana ýaman köp aýdody gapynam gulpla dudy girem soň gapynam gulpla soň aýnadan gaçyp ýene pita çoga uýdodymda mana nähili gowudy ýaş wagtlam. Mana, söýgüli kolhozdaşlar, gowymy ýagdaýlaryňyz? Otyňyzmy sagaman? Mana şi pille bar-a, bir zat aklyma gelo-da. Men aýdan, daýzam pahyr mana, daýzam bady meň. Oňam äri bady mana Hydyr diýip. Hawa. Olar ikizdi, ikiz. Hydyr Ylýasdylar olar. Biri alkaş. Hawa. Oňam alkaş mana daýzamyň maňlaýyna çykan-da. Hawa. Özem mana ara maşynlary ta neme maşynlary bi ýapýardy. Maşyn oňarady, garažy bardy howlyň içinde. Owa. Ay bir gün mana ýanyna gel olar man maşyn oňartmana e Hydyr nirde diýýär. Daýzamam begeno daýdo. Mana Hydyr diýýär jymaýa gitdi diýýär. Owa jyma gitdi diýýär. Bu gün jyma güna diýýär. Mana jyma gitdi diýýär. Owa. Ay soň bir seretse mana Hydyr ýok. Hawa, Hydyr gelenok, Jymadan gelenok. Jyma gitdi-ä hany. Jymadan gelenok. Äý, şuňa bir seredeýin-le, diýo-da mana, bu garažyň içine gir-o, e, girse içip oty, Hydyr. Iç-o. Hawa, Hydyr-Ylýas olar ikiz ikisi. Hawa. E, mana, diýo, daýzamam aglap başlady-da, e, Hydyr, içme, içme, diýo. Mana, diýo, ýaňy Jymadan geldiň, Jyma güni bu gün içme, diýo. Aglap başla Dud abi mana. Onda maňa Hydyr aýdýar, Gülläm diýýär, sen aglasaň menem agladun diýýär. Gülläm sen aglasaň menem agladun diýýär, mana. Juma güni. Mana indi aýtmak islär duran zadym, mana şu ýerde otelde işlär duranlar bilomyny. Eý näme üçindir otelde işlär duran, eý juma güni, eý juma güni gel olar eý. Jyma, jyma, jymagüni gel olar-ow otele. Indi men näme edeýin? Otelde işlär duranlar bil durandyr muny mana. Meň näme diýjek bolduranymy bil olar biler. Aýdyň indi, men şu ýerde näme diýeýin? Hawa, e, bilem-ow-eý, mana işan agadan rugsat alyp gel-owm bular näme, mana jyma güni bize rugsat ber diýowm bular näme-eý? E, gelip mana otele gelip, Bolanogeý buleý, bu nähili boldy böt? Maňa bir jymaňam bir bir jyma diýilýän zadyň bir özelini goýuňaý oglanlar. Böt maňa ow. Jyma diýip bir zat bar ow. Owa, mana Hydyr akgam ýadyma düşdi. Owa, e Hydyr akga diýip mana Hydyr diýip aglak geçodow daýzam pahyr. Mana Hydyry öldürdi ters okap, eliniň tersi bilen okap, mana, sen öllügaý, sen öllügaý diýip, öldürdi mana, özem mana, jitdi güle batdy, ýaşap ýör-aý, bu näl boldy-eý? Bötmaň-ow, indi mana Ystambula gelip mana şu ýerde bilon jyma güni bolduran eken-a hemme zad-eý. Jyma gara şor eken-a bular. Nä bödor-a? Howwa, siz bötmaň-eý, türkmen erkeklerimiz, siz bir bötmaň-ow! Bötmaň indi-ow!